kapok wabedo e kenywani wamany jadolo moro kata jalamo moro manyalo lamonwa maber mok wachak wapogre kaka nwapogre last time Iwinjo kanyo nade? Paro na yiego mm. nikech chiko mar kanisa mm. be dwaro ni ka wayudo dichuo mm. to nyaka wakumb walew kete lamo mondo. To jomoko bido gineno kaka poni ginyuomore to wach lemo go gibolo kuchocho ni jolemo kia riambo jolemo kia wuondo ji na mm, dag no bed ga maber koro par par no ayiego wadhi i pasta imi namba pasta namba pasta eh namba pasta moko to nan be simuka mana ko poni ang'iya nena halo pasta To in nade? To in kune? To ke wayudore gi madamba cha, koro wadwa ni wadwa ni lamonwa. Binya lamonwa. Sawa, kare wabiro. Pastor nyiso ni en e dier kamoro ka koro wadonjo. Karibuni.
Donjuru. Yes, jotich Nyasaye wetena. Yes.
To pakuru Yesu. Pak Yesu.
Pak Yesu Manuel. Opak Yesu. Hii piny sinda. Yesu. En ojalamo. Nitiere sinda moro mantiere e dieru ka. Sindano ka in gisebedo kinene. weche mag kendo biro nade eh, amiso twango eh, yeso pasta ngatini yeso ro wuoyo beda beda mos mago tonge sina mago kik buogi nitiere wach moro mar kend ma untie koso nyako ni uwa kendu Wada kendore. No, yani ne wasekendore chon Yes. to ne wa- nadhi a give up, nadhi aweyo. Mm. Nyako ne chanda mang'eny kabisa. Nyon koni, nyon koni. Mm. Odhi koni, odhi- duo koni. Koro, kuom an maber, ruoth okele. Mm. Ochako oduogo e lweta. Yes.
Kaluwore gi tim manatimo, Mm. Oparo ni mondo mi oduogi. Okay.
Hmm. Yesu, tiring'inyi dipono nyotang' ne wuyi siro we chiel man go tike udo go te kore go togwe mach kamori ro go mach ne mira kuyi kode. Eh, Yesu. Koro. Adwa konyo udamo Nyasaye nikech roho nyisa ok ane ka wecheu mag kendgi dhi gik maber ok ane kudhugo maber Winja, wawinji un gi pesa di?
ok in minya nyiso ni dwa pesa di kech wan ok onyago ok onyago bedi kech wan mi wabiro ni mondo konywa Un kubiro mondo mi akonyu lamo Jehova Nyasaye mondo mi wechu mag kendo go maber. Tu ting'o pesa di kuomu bwana. Mimi nyaka ibed ng'ama riek ma pache lewu mera. We timori kamano bwana. Nyako. Dong ineno ka dayo moro chier kuomi mano tho misumba. Ha? Iseneno wachno mifwenyo? Dayo ni chier kuomi nang'o ok odwa ni mondo mi idhi katero. Nyaka ibed ng'at moro ma is of Thigocongregous of the thigotology whereby the ginene pelvic gland can occupy space. Omera chik na kan ing'e kwachno. Occupy space. Eh.
Adhi lamo nu Nyasaye keturu 20,000 piny. Pesa taslim. Kata wan mana gi siling' prabich. Prabich. Ema oyudore oka.
Ubiro eh, wach malich machalo kama gi siling prabich ubiro godo e lemo. Wabedo ni pasta.
Eh? Wabedo ni mugi. An ing'e ni ok ago bei.
Wach weche te manyiso u jo malaike mag pole matelo na mondo gi anyisu. Wanya medo ni siling mia. Koro bed siling mia achiel. Eh. Amedo prabich to bed koro bed mia. Yes.
Yeah.
Lakini pesa no tin to onge wata dhi konyo. Keturu siling mia achiel piny ka. Makupe, riw lwetu ka. Nyako sudri ka mondo iriw lweti. Koro dwa nalemnu wechiu mag kend mondo ogo maber. Ya, Usekendoru.
wasekendore.
To
wach ni I love you baby. I love you baby.
Nyako in be wach ni I love you baby. I love you, baby.
Daki wach gino kojiwore koso I kiero love you, wuoyi. baby.
Eh.
Koro we pesani. Ma koro adhi tere e kanisa mondo omi oti tije mag dolo. To pa- e, apenji nyako, ang'o momiyo i- iyiero wuoyini? Kata ka koro wawacho adier, koro dadi wawacho awacha adier, wuoyini iyiero nang'o? Kwanza in lemnwa lima. Yes. An ang'eyo gimomiyo ahero.
Koro in lemnwa. Alemnwa lem. Mm.
To king'iya gi wuoyini, ere ng'ama i- Abacha.
Yes. Lemnwa. Okay.
adhi lemonu nyako inya kanye inya kanye inya kanyada nyi kanyada jomochaji kaso gi joma jochode koro nyaka ketu e mbele nyasaye omera iyudo nyako ma jachode nyako mochaji nyi kanyada richo An osechanda pastor, osechanda. Eh, ma emomiyo koro adwa keto weche duto te e lwet Jehova Nyasaye. Eh, Adwa nogo chongu piny mondo alamnu Nyasaye. Awinie nyinge. Makuru lwetu. Awinie nyinge. Eh, Yesu ring'o, michele, oganda, chapat, gi- ginene, chapat galayo. Eh, Awinie nyinge en Yesu. Haleluya. Ketu badu piny, ng'ama osekonu mondo uting' badu, ayure walo mag tele riekogo. Mago rieko mage mutelego? Walo go ok adwa. Utelo na rieko, nuting'u badu malo. Anyalo we kata ma lemnu macham silingu mia achiel musemiya ni. An ung'e ni ok adwa walo, mera.
Kata e jaodu to ok iting' wi badu malo. Imako lwete nang'ono? We mako lwete.
Nyako, we rumo koda wach. We mako lwet nyawadu. Walamo Nyasaye. Agoni erokamano rudhu konyruok Nyasaye mantie. Isetimo maber apengi. Be usechiemo? Usechiemo?
To chiemo moro aketonu ka unyalo bilo kosu yie.
Alemo alamo Nyasaye. Kibedo dier gi dak gi ogo gi kwe ma onge kisran kata weche moko maroteke ma josemo donjo godo e Yesu donga goni ero kama. Ya Nyasaye ing'e wuodi moloyo kaka ang'eye. Nyathini ne madho nyasore. Nyathini ne chodo. Nyako. Nyathini ne madho nyasore. Nyathini ne chodo. Iyie mar mondo mi onyuomi? Ayie.
Iyie? Ayie pastor. Ne ma ne jasore mondiek, ne janesore mondiek. Chode to noketo mbele kaka liech. Ya Nyasach polo koda piny. Ka gikendore madak yogo gi kwe, ya Yesu dong'ago ni ni erokamano. Akwayi ni yie mondo mi ginyuol nyithindo buglang' mondo opong' piny. Ginyuol kata nyithindo rude dibi. kata triple didel triple gin nyithindo adek ma ginyuolo ginene yawa yesu ing'egi moloyo ya yesu yawa hey, yawa yesu hey, yawa yesu yawa ing'e nyithindo gi yawa yawi hey, yesu akwayi jehova ruoth wuon okumba andisora malich machalo kama an wuoyi malando Winy- Pastor, winy maler. lam Nyasaye. Gik miwacho go ok onge ng'awo penji. Ha? Lam Nyasaye.
tera ne mos nyaka ok tim kaka itimono adwa ni mondo iketa ne mos tok kaselemo kok idhi wuoyo koda to loch mudho mag jochiende mag ondiegi mang'emo mag josemi a nyasachwa mane donjo diergi kendo keth dakgi anying yeso kisi daroko anying yeso daroko kidaro jochiende machalo kamago ya yeso dongago ni ero kamano Gigolo shilingi mia achiel ni mondo adhi acham gi nyithinda. Yesu, pesa ni okel gweth e oda. Kik kel kuong'. Kitimo kamano Jehova Ruoth wuon oganda, Jehova Nyasaye nagoni erokamano. An weche duto koro aweyo e lweti. Yaye Nyasachwa, dichwoni nigi sida. Roho osenyisa, omera in gi sida. ka ji ochako ng'wech idhi Nairobi to in ok igik Nairobi igik Kindu tiende ni intiere gi sida ngufu mari kaka ng'a mar ng'ama dichuo dok piny ing'e wachno Yesu Kristo e Mathayo Zablon Musa ing'e wachno
ngufuni nitie maber chalo gi muol watiekuru lamone kamano chunguru malo